Skont it-tradizzjoni, żmien il-Milied huwa żmien il-ġabra, il-familja u l-ħbieb. U x'hemm isbaħ milli tqatta' lejla tara pantomima mal-għeżież tiegħek? It-tim ta' lsienna tkixxef dwar it-tlugħ ta' dan it-tip partikolari ta' teatru. Pantomima hija kummidja mużikali, hija tradizzjoni Ingliża li ħadnieha ovvjament mill-Ingliżi li aħna konna kolonja tagħhom, fil-fatt għadha ssir ovvjament l-Ingilterra u anki f'ċerti pajjiżi bħal Malta li kienu maħkuma mill-Ingliżi. Ilha għaddejja għal ħafna snin, jiena minn dejjem niftakarha ġifieri, biss dal-aħħar snin jiena nista' mmur lura għal 30 sena, anke bdiet issir pantomima bil-Malti. Jien niftakarni nieħu sehem u nikteb il-kanzunetti għall-pantomima 'il fuq minn 30 sena ilu ġewwa l-Istitut Kattoliku. L-ewwel waħda li niftakar bil-Malti jidhirli kienet il-Milied ta' Scrooge, jiġifieri, u mbagħad li jiena kont ipparteċipajt fiha, u mbagħad jiena kont ktibt il-mużika għal pantomima oħra flimkien ma' Joe Saliba li kien jisimha Fantasart, l-art tal-fantażija. Dejjem ipproduċejt bil-Malti. Jiġifieri l-Malti nħobbu, jiġifieri u laqqas biss naħseb li nitħajjar jew nista' nagħmel xi ħaġa li mhix bil-lingwa Maltija. Ovvja, dejjem ħassejt li hemm postha il-pantomima bil-Malti, però qabel ma ħadtha jien fidi saret kienet erba' snin ukoll l-Istitut Kattolku ehm, bil-Malti kien jipproduċiha ġew Kotlomani. Ehm, mbagħad dak iż-żmien ħadd talaw, ġifieri mhux jien li daħħalta bil-Malti, Però dak iż-żmien kienet fil-bidu fil-bidu tagħha, però n-nies uriet li li qed tridha bil-Malti. Fil-fatt juri llum li llum mhux di biss issir bil-Malti, hemm ħafna qed isiru bil-Malti, iktar milli jsiru bl-Ingliż fil-fatt, li dik turi li l-pantomima fil-Malti Intlaqat tajjeb ħafna ġifieri. Hija tradizzjoni li għandek raġel li besta mara. Dik hija xi ħaġa sagra biex ngħidu hekk. U mbagħad għandek il-ħażin u għandek it-tajjeb normalment. Finalment il-ħażin dejjem biex Għalkemm fil-pintur jidher li jkollu dominanza, finalment jispiċċa biex fl-aħħar jispiċċa fuq in-naħa tellieva, ovvjament. Però għandek ukoll il-liċenzja biex ngħidu hekk li inti taqbad storja tista' tibdel tħalli l-qafas tal-istorja, però tibdel. Tibdel minnha dak li taħseb li hu l-aħjar li iktar li jista' joffrilek spettaklu. Ovvjament, satira u iktar ma tkun satira marbuta ma' affarijiet li jkunu qed jiġru fil-mument fil-pajjiż, in-nies iktar tieħu pjaċir bihom. Politika speċjalment, eħe, u m'hemmx dak u l-ieħor, jiġifieri kulħadd jikolha fil-pantomima u n-nies iktar titħaq, jiġifieri taf Taf taqsam bejn politika vera u bejn satira ġifieri.
Bħal kull ehm, rappreżentazzjoni teatrali meta tinkiteb mużga għal rappreżentazzjoni teatrali għandek hija proċess differenti ħafna minn meta tikteb kanzunetti ngħidu aħna normali tisma' fuq ir-radju għax inti l għandek varjetta ta' kanzunetti ġeneralment għandek madwar 12 u 15-il kanzunetta. Dawn irid ikunu varjati, iridu jkunu fuq it-tema tal fuq it-tema tal tal-pantomima li tkun. Ġeneralment l-istil tagħhom huma stil popolari ħafna għax inti l-pantomima hija hija festa għall-familja kollha, ġeneralment komika, għandek għandek atturi u mhux kantanti wkoll, jiġifieri bħad-dama pereżempju, għandek karatteristiċi differenti minn teatru u minn xi kanzunetta li tikteb għar-radju. Ovvjament issir kważi kważi parti minnek. Il-fatt li dal-aħħar tliet snin, erba' snin ngħid nieqaf, nieqaf, nieqaf, tikber, Fija x-xogħol, għandi għajnuna kbira mit-tim ta' madwar, jiġifieri, però xorta l-piż tħossu, ovvjament. U ilni erba' snin, però s'issa għadni ma rnexxilix nieqaf fil-verità, għax kif tispiċċa waħda, l-ewwel ħaġa kif tkun lesta minkejja li inti xorta jkollok dak il-perjodu speċjalment tal-rappreżentazzjonijiet bil-biża' li xi ħadd jista' jew jimradlek, jiġifieri dawk huma kollha tensjoni, però Tieħu pjaċir b'dak li tkun bnejt flimkien ma' sħabek u kif tgħaddi tinsa li tkun ħlift li mhux se tagħmilha aktar jiġifieri, però ovvjament bħal kull ħaġa oħra tittasal dik il-ġurnata li l-Għid verament nieqaf.